Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, fir d'éischt emol Merci, Här Meszkowicz, fir dës wichteg Interpellatioun. Ganz dacks gouf hei an dësem héijen Haus schonn iwwer Kanner mat spezifesche Besoine geschwat. An et ass en Thema, wat mir heibanne wuel nach ëmmer mussen diskutéieren, well et nach ëmmer Problemer ginn. Dat aus verschidde Grënn. Am Moment gëtt an der Educatiounskommissioun un engem Gesetzestext geschafft, dee virun allem d'Personal, dat mat Kanner mat spezifesche Besoine schafft. An hei ginn et eng ganz Rei kontrovers Punkten. D'Madame Closener huet der schonn e puer ugeschwat. Een ee weidere Virworf ass, datt de Minister en Accord ënnerschriwwen huet, ouni alleguerten d'Partner mat un en Dësch geholl ze hunn. Deemno géif den Accord d'Aarbechtskonditiounen, déi souwisou dack schonn net terribel gutt sinn, nach weider verschlechteren. Mee méi dozou, wa mir iwwert den entspriechenden Text hei an der Plenière schwätzen. Wann ee iwwer Kanner mat spezifesche Besoine schwätzt, geet et net duer, fir just iwwer Gesetzestexter a Paraffen ze schwätzen, well um Terrain ass d'Realitéit eng ganz aner. E Kand mat spezifesche Besoine ka ganz vill verschidde Profiller hunn an et léisst sech net einfach an iergendeen Tirang stiechen. Et kann dobäi ëm vill ënnerschiddlech Problemer goen. Och kierperlech Gewalt kann dozou gehéieren, Gewalt, déi sech géint aner Kanner ka riichten oder och Gewalt vis-à-vis vum Léierpersonal. An dat si keng rar Eenzelfäll. Dowéinst stelle Kanner mat spezifesche Besoine eng ganz grouss Erausfuerderung duer. Mee och dës Kanner hunn et verdéngt, fir beschtméiglecht encadréiert ze ginn. Dat ass am Moment an de Schoulen dacks net de Fall. An dat kann an engem Land, dat am internationale Verglach mat de meeschte Sue pro Schoulkand eigentlech net sinn. An ech wëll sécher net dem Léierpersonal e Virworf man, well dat gëtt sech déi gréisste Méi a probéiert all Dag säi Bescht fir och dëse Kanner esou wäit wéi méiglech gerecht ze ginn. An dobäi hunn si net just dat eent Kand do sëtzen, mee eng ganz Klass voll mat Kanner, déi all ënnerschiddlech Besoinen hunn. An an all déi an all déi aner Kanner mussen zäitgläich encadréiert ginn, an dat ass keng einfach Aufgab. An et ass bekannt, dass mir nach ëmmer eng grouss Penurie beim Léierpersonal hunn, well Dir de Beruff net genuch attraktiv gestalt hutt. Doriwwer eraus gëtt de Personalmangel erschwéiert doduerch, dass d'Personal duerch déi andauernd grouss Belaaschtung zum Deel an de Burnout geréit. Bei der Organisatioun vum Léierpersonal misst et dringend zu enger déifgräifender Verbesserung kommen, wouvunner bis elo awer näischt ze gesinn ass. Vill Leit aus dem Léierpersonal bekloe sech, an dat ass kee Geheimnis, datt si vill ze dacks wärend Wochen a Méint vun hirer Verwaltung am Ree stoe gelooss ginn. Vill Enseignant bekloen, datt si zwar Hëllef ufroen, dann awer just mat risegen administrative Paperassen zougeschott ginn, déi on top vun hiren aneren Aufgaben nach eng Kéier eng weider grouss Méibelaaschtung bedeiten. Dowéinst verwonnert eis Piraten am Rapport vum OGQS dann och net, dass et an der Moyenne 10 Méint dauert, bis déi noutwelleg Prise en charge ugeet. 10 Méint, dat ass e ganzt Schouljoer! An ech kann dowéinst deenen Enseignanten kee Virworf doraus maachen, dass si zögeren, fir iwwerhaapt d'Hëllef unzefroen, wëssend, dass d'Schouljoer wahrscheinlech schonn eriwwer ass, wa si d'Hëllef sollte kréien. Nom Ausfëlle vu ville Paperassen ass et fir d'Enseignanten an d'Kanner, ëm déi et geet, meeschtens net gedon. Nëmme well d'Enseignanten, well en Enseignant Hëllef ufreet, bedeit dat net automatesch, dass d'Kanner déi Hëllef kréien, déi se brauchen. Am Géigendeel, vill Enseignanten beschreiwen eis eng Situatioun, déi een erschrecke léisst, wéi schlecht et ëm d'Ressourcë beim Educatiounsministère steet. Well grad beim spezialiséierte Personal hu mir hei zu Lëtzebuerg bei wäitem net genuch Leit. Mir mussen der Realitéit an d'Ae kucken, mir hunn eng grouss Penurie an en Enn vun dëser Situatioun ass bis elo net ofzegesinn. An esou muss dëst Personal sech zäitgläich ëm ganz vill verschidde Kanner këmmeren, sou dass fir si vill onfräiwëlleg Iwwerstonnen éischter d'Reegel wéi d'Ausnam sinn. Dacks huet d'Personal d'Gefill, scho laang ausgebrannt ze sinn an net méi ze kënnen an trotzdeem iergendwéi esou gutt et geet weiderzemaachen, well si wëssen, wéi wichteg hir Aufgab ass, och wann d'Ënnerstëtzung vum Educatiounsministère feelt. Well déi feelt an eisen Aen ganz däitlech. Et brauch ee just d'Virwërf vun deem ugangs vun deem ugangs vun mir erwähnte Gesetzesprojet unzekucken. Dat kann an den Aen vun de Piraten net sinn. Kanner mat spezifesche Besoine brauche Personal, dat sech ganz op si ka konzentréieren an net ausgebrannt an iwwerfuerdert probéiert, hinnen iergendwéi gerecht ze ginn an dobäi hir eege Gesondheet riskéiert. An och d'Enseignante brauchen dat Personal, well si kënnen op Dauer net zwee Jobs an engem maachen. Grad am Fall vu Kanner mat spezifesche Besoinen ass de Facteur Zäit, aniséiert an effektiv Handelen vun enorm grousser Wichtegkeet. Dat ass zenter Joren awer leider net de Fall, an dëst zum Leed vun alle Betraffenen. Dowéinst ass et absolut noutwendeg, dass mir sou séier no Léisunge sichen, fir méi Personal auszebilden an domat och rekrutéieren ze kënnen. Mir brauchen dann och nei Weeër bei de Centres de compétences. Si kënnen net wéi eng Wonnerléisung fir alles ugesi ginn. Mir brauchen e Wee, deen et de Kanner méiglech mécht, sech op eng fir si optimal Aart a Weis an der Schoul ze entfalen, an déi net fir si Frustratioun bei alle Bedeelegte féiert. Dofir muss kloer sinn, Mir brauchen dat spezialiséiert Personal elo an net eréischt a fënnf oder zéng Joer. Mir sollten all Pisten dofir an Usproch huelen, datt mer Leit esou séier wéi méiglech rekrutéiert kréien. Kanner mat spezifesche Besoine brauchen Enseignanten mat spezifesche Fäegkeeten. Et geet hei schliisslech grad ëm déi vulnerabelst Kanner, déi op eng gutt an individuell Prise en charge ugewise sinn. well et ass hir Zukunft, déi ganz grouss Deeler vun dësem Encadrement ofhänkt. E weidere wichtegen Usaz, dee mir Piraten an eisem Wahlprogramm gefuerdert haten, wier et, fir eng Cellule, fir eng speziell Cellule an de Schoulen anzeriichten, wou spezialiséiert Personal zu all Moment an enger Klass kann intervenéieren. All Schoul misst dowéinst och iwwer déi néideg Infrastrukturen a Raimlechkeete verfügen, fir d'Kanner direkt, séier, getrennt temporaire vun hiren Klassekameroden encadréieren ze kënnen. Wéi der a mengen Explikatiounen héieren hutt, ass et och nach no iwwer 10 Joer bloe Minister nach vill ze maachen. Bis donéischt. Merci.